myel kwaro ma kilwongo ni Dance Masters Academy of Northern Uganda. Gurup eni ocakke mwaka aboro angec ma cok o mwaka apar. I ngecca i diro i kit me myel kwaro an acako myel onongo akwano praimari tiri moya mwaka alip acel nimiya abongwen ki pyerabongwen wiye abicel. Nicakke kare eno nio wa kun bedo ma dong atye kit wun wuneno an atye ni, peya agiko myel wa ki nino acel mo. A I ayom tutwal nitin atye ka nywako kwidwu i ngecca ma an dong arii kwede i myel kwaro, en aye ngecca abinywako kwidwu en aye kit a myel acoli ki acel acel tye dok kimyelo kwede. A Myero acak ki myel bwola. Lutua myel bwola obedo myel ker. Yam con ki con, jo ma onyo cere onyo kaka ma kingeyogi i myelo myel bwola obedo acwali ma a ki malo malo. Ka dok waco kuman, nongo dok pa der ocito agago, lamua odok kwede kunnu. ki tung cel ki tung piny kany bene jo ma a naka lamogi ki kaki ma odok ki piny bene tung poto ceng bene jo ma myelo myel bwola. Diro me myelo myel bwola i dog cere aryo ni ducu tye papat but gin weng myelo myel ngo? Myel bwola obedo myel ker. Ka wacito ka nenone, myel bwola-ni mono bedo myel ango? Kit iwinyo i nyiye kiwaco kene ni myel bwola. Lutua myel bwola obedo myel ker me woro rwot. Rwodi i Acoli onongo naka yam dwong matek mada. An igure ki cokke mo keken i dog kaka kacel acel ma peya rwot oa malo Onyo Rwot do oyubbe me lok, pien ni Yacwele Rwot pe a malo yaka loko ki lwakke, loko labedo. Ma peya Rwot oyubbe me lok ki lwak, ki myelo myel-li enoni, me woro ki yomo i Rwot. Ngo ma oweko awaco ni woro ki yomo i Rwot? I ya acwli myel bwola-ni, tye me neno ni Rwot obedo agonya ki me nyuto ada ki ngat mo keken ma tye ni ada Rwot Pe tye dano atata, dano me awora, kadi in idit onyo itidi, en aye dong woro madit ma kimiyo i dog kaka moni ma nongo tye-ni. Ci myel eno kimyelo me ada wek onyut ki lwak ni ada Rwot tye, and gin ma obitimme-ni pat ki jami ma jwi kitimo. Ki dong ka inen Rwot dong oloko oko, ma en dong a weko kacokke, ma lwak dong ket weko kacokke, bwola bene kigoyo me loro yub ma kiyubo-ni, kigoyo me loro kacokke, kigoyo me loro nin enoni oloo, enoni kitimo. Oweko ka in inene bwola, myel ma kimyelo nget mo keken pe myelo kene, Ka ineno iye acakki kidonyo lawanga acel, ka kato woko bene kikato lawanga adi? Lawanga acel. Design onyo kita kiyubo kede myel bwola papatte dok tye ki myel okene-ni ducu. Man dong miyo ka ce in itye ikin ngat ma onongo pe ngeyo kita bwola kimyelo kede, ka ineno wa inyono tyen dane weng nyono marom, iwito bad dane weng wito marom, iyono ngut dane weng yono marom, i ruk weng pol kare bedo romo apokapoka bedo tye i kom gin acel cwala do i ruk kuman ma a jo ma telo yo i myel bwola pe bedo co atata pe bedo co genye genye pe bedo kodi Dano mogo atata-ni kodi jo nino jo ma tye ki ngec ki diro ma dok giniang matut ngo ma oweko jami moni tye ka timme, myel eni kitye ka myelo nining? Ma ka ineno bene bedo co ma ongeng ki kukome. An ruk ma giruku inongo kono ma kirumu maber ma gwawange ka otuku pe ibiko kine pe bedo akelakel. bila i ngute, awula i bade tung lacam, oloto bul matidi tye i cinge tung lacuc, bul me agoya en en bul bwola-ni nongo tye i cinge tung lacam. I dok kikore nongo tiko tye ma orumo Laa bolo i ngeye, en ma kilwongo ni kol kwac-ci, bolo en i ngeye, ka gum bene tye ci nongo obolo laa dolo i pyere. Cito piny kwica jo ma dong ruko i nongo gara, ma in ito neno wod lwo ka ocung ma piya bene ocako wa ki wer in i ngeye atir ni ruki eni ruk mapat. Meno jo angwen ma cung anyim-mi kita girukke kwede. Dong ma lubo kore dok kede angec, danne dong ruko ruk mapat. Mogi nongo tiko tye i kore, i nongo gara tye i tyene, i nongo laa tye i pyere, awula tye i bede, kono tye i wiye. Odoo lago bulle ma kilwongo ni oloto-ni ki bulle i cinge, gara i tyene dong rye. Ki dong jo ma cito ka loro nge lain nyo rek ma kicungo iye me myel-li, co rye tung acam, co rye tung acuc, mon rye ki i dyere ma kikano, pien deyo pa coli cung i kom mon madit matek tutwal. Co ka myelo bwolo ki myelo, pe ki tamo nyo pe bene ki moko ni deyo ni kong ki nguk yarone woko ki cungo atata. Weko bene ka kicito ka rumo ngeye, kodi ruk ma ineno awobe nyo ogele madongo ma ocung anyimi oruko, en aye awobe ma oyutte ayuta. Onongo jo ma tye ki gen ki diro me jwiko te jami gin cung ki angec ki lakit ruk acel-lu. Weko ka ineno kicako myel bwola, jamine weng cito ma rom, kitta kidonyo kwede apokapoka-ni peke ki kit ma kikato kwede. Dong lago bul madit cung ki i dyere, weko min bul dong cur ki kubo dwon wer kit ma kiwero kwede. Dong ada, ka iwinyo lanyig bul dong ojolo lwak, kijoro ba, kimoyo ba ki uc, ki uc matek, ki mwoc kut obila, meno dong kiwayo wai oko dong otum, kom myel dong cakke. Myel ma cakke ni Wer Donyo nongo katagorine pat. Tit kigoyo wer donyo pap, kigoyo ogodo. Wer ogodo-ni bene werne pat, kigoyo oyaro, ci kigoyo wer laywe kor ci kicito kigoyo labala. Ka kigoyo labala nitab kigoyo wer acel me yweno kor bene ci dong kicako wer me kato woko. Dong kela i tito kit man omekkina ki lumekkina, wun ma wun wutye ni, ni i acoli acoli ryek mada. Myel lubwola kare okenne kikwanyo pe me woro Rwot keken, ento ka inen ngatto moni tye onyo gin moni tye ma pire tek ma obitimme i dog cere moni-ni, kwinyo-ni dong kimyelo bwola me nyutu ni Gure ki cokke nyo tyen lok ma tye-ni pe lok ma jwi. Weko kadi ineno ada i Acholi in ce igum gwok kayi. I gure ma bed tye ki myelo bwola in ibedo i kin welo me awora, nge ni nongo in ipat ki welo ma jwi-ni. Meno gin na dong kunyoni timme. Kuman ba, nongo dong kiketi wa i rwom pa Rwot kulu. ci nene, e enoni gin ma Aculi timo. Ki dong i kom bwola ki kukome, mwaka pa jo ma myelo bwola pe onongo litino matitino. Kuman, kadi bed tye ngec ki diro-ni, kidwoko bene me a ki bot ludito, kidwoko ngec-ci eni bot litino bulu ma tye ka I pute, gunge ni diki maca kono piny bibedo tye onyo pe, gin bene bedo ki ngec macalo kit meno. Pien ada, diro ki ngec-ci eni ducu ludito dwoko i kom litino, pien ka karegi dong pe, litino ma dong pute doko co dok awobe dong gin kwanyo ki kenyo. E, eni aye kit a wan okubo kwede ngec ki diro bot jo ma oteggu, bot awobe ki co, naka wa bot litino.

ma nyutti ni pe tye bul mo atata ma kigoyo onongo ni me myelo bwola, pien bwola kimyelo i gang ker keken, i lok madongo, i kacokke madito ma kelo ludito kaka wa rwodi ducu iye. Co bul ma kigoyo ni bedo bul ker, and lagoyone pe bedo dano atata, nongo ngat ma tye ki ngec ki diro aye goyo. An pol kare ka inen goyo ki goyo bwola ni tap ki wer mogo ma ki koyo maber ki kom lok kelo kot. Ka pe okelo kot i kome in i neno yamo ne bene lokke oko. I en aye kama diro ngono me bwola ocung i ye ome kina kina mogo. Aa ka ineno i myel bwola kit i winyo abedo ka waco ne kwede. Bul ma koyo myel bedo latinne ma bedo gwok lanyige aryo ma kigoyo ki i dye lawala ma kilworo. Gin ma juko dok cako ki myel idok kwene itimme nining tye min bul. En oweko iwiny awaco ni lago min bul pe tye dano atata, dano ma tye ki ngec ki diro. En bul bwola madit en ma kok ki pim pim pim pim. En aye miyo ngec ni i cawa macalo kit man wer obigik onyo wagoyo wer ni kit eni, an dano weng goyo ma ngo ma rom aroma. Eni aye tic madit pa min bulbwola ma kok kwede ni. Ka ineno lago min bul tye ka wot, Acholi waco ni ka kicako gono wer Moni nitap kiromo cakone ki i iye nongo lago min bul bwolo-ni tye ki i iye. I enna en kato woko tye ka doro kun koyo lawala ma co ki mon tye ka myelone-ni. En woto, woto ki lawange. Dako madit ma tye ki ngec ki diro nongo tye ka lubo kore, nongo otingo lawitta malo goyo kujira, mwoc nongo kitye ka mwoc, wer tye ka cito anyim, ci in ka ineno bwola anena kit ma kitye ka myelo kwede, kadi in anga? Lapeny ma bino i wii ni pingo dok eni pat ki ma jwi, pat ki myel mukene ni oducu. Eno aye ka ma deyo madit i myel bwola tye iye. And deyo madit i myel bwola ni pe ki miyo bot ngati mo mapat. kimiyo ki Rwot, kimiyo ki jo ma rwomgi rom aroma ki pa Rwot, kimiyo ki jo ma rwomgi rom aroma ki ngat ma pe dok pat ki Rwot, e en aye kit ma bwola obedo kwede.